episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi preview restaurant yi kumeka apitori a shop number r2 a arcadia kingsley center preview restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona
xin'wana mi nga ta ka mi nga xi rivali i ku suku loko a vuya jele wa ek kumbe jele kumbe le ka brothers va kombela mali mi ri mitirhi laya kakwacauka ku nga va ku ri swona swi nga mi sivela ku mi nga joyini competition
a ni tirhangi
driver kokwani cauke papa pim drive ka mara ku na yin'wana nga hi tsala yi kongoma vulamani yi ku yini influencer yo tlela na gaza na hinkwayo gwaza hinkwayo wo tiva mani Wo tiva mani. Tu. hlamusela so direction the direction of face xin'we ntsena ku ri u khandziya taxi hi gucci sami ku ha influence xava se a nga tumbetiwa sesi loyi yi rhangaka ku yo hambi ni tona khometa

hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Xanganani Gang, Xangi Xangi.
Yes. namuntlha hi na xivumbiwa xintshwa Xivumbiwa xa hosi xi haka timbi xintshwa mm, i rimbambu hi ku ya hi xibibele. ya
se hi le kwihi laha ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza
heyi namuntlha hi fasi ku fasa heyi it's fasekable Mm.
Eh, eh, eh, eh, ka hi nga rivali ku ri ha ha ya ka timhaka ta nkata yesu birthday ya kata yesu kambe ti 10 ta march ne 10 ta march ta meyi Eh, se ni jahe ngopfu. Se ni ta me, u jahe ngopfu. And a swi nge endleli ka Mswane, hi ta va hi ri kwala preview. Hi ta va hi ri preview. Hi ta va hi ri preview.
Hi tlhela hi nga rivali ku ta va na ta ti-trip trip ti nga ta va kona tithonyana. Mhm. Yo ya a University of Cape Town um na North West University va hi contactini. Mhm. Mm, na le mpumalanga a va nghena na le vhetsi swo bohi tlhelela Vhetsi ya tlhelela na le vudyeleni. ul swo bohi tlhelela ele vudyeleni a tlhelela mara mgobozi nga endlaka nga tlheleli u siyi n'wana loko hi ya last time ya so swa tika ku a tlhelela papa pimo papa pimo
a ni kahle i n'wana tave papa pimo then i ka hi nga rivali ku ri hi fa hi vhotela suku guys please hi fa hi vhotela suku Na hi swa ku tshama hi suku yimile.
u haka timbana na gavaza a yi ngheni sweswi hi vhotela suku tanihi mutsonga hi hi- hi va hi ri van'we sweswiwani hi va hi ri van'we hi ndlela leyo mana And- unnecessary va endli video yes Yes. ya i khale kha sapota from day one mana unnecessary i khale va ri ku sapoteni ni va voni va mbali na swikipa swa ku swikipa kombeta swo ku vana hi voteni a hi voteni hi votela suku oku salayo suku i munhu wa ka gaza Sweswi a hi rivaleni ku Suku u le ka ligi yihi or u rhandza mani, u fevha mani, hina a hi yeni hi ya vhota. Xin'wana mi nga ta ka mi nga xi rivali i ku Suku loko a vuya jele wa ek u le jele kumbe u le kwihi, ka Dick Brothers u le kwini xana? Wa ka, u betha mbuti.
Ku ta va ku ri papa mani? Eh? Ah, Papa Pim, what's up, Papa Pim? All right, guys, name. Yes. Mm, ni voni, oh, futhi ta ku, hi ta ku congratulations ka, ni kombela u chuza, fix 2 million. Kumbe- Yes, you Yeah, fix ni it to kombela me.
u chuzele ka 2 million. Aha. 2 million. And Na tisola

mara ti-event ti kwini cause yes cause lembe leri nga hela ku ri na ti-event event ngopfu ka minkarhi ya so a karhi this year ku hana yin'we yi nga hostiwa the way a va a va a va endlaka kona ti ti ti ti-events last year swi nga endleka ti bi mali yo tala ngopfu se va swi vonaka a swi nga vuyelisi eh? phela mm. vanhu va swi kota ku tani mm. va fika yima handle va tala va ku mm. a endla ku tala ye mm. a ku tala leswi endlekaka loko endla gigi hala ka ka va ka va Josefa oh, eh. Eh, ka va Josefa loko u endla gigi yo nghenisiwa hi mali eh, u to vona vanhu va tele ahandle mara andzeni ku va ku nga ri na vanhu va yima henhla ka tiquantum yima henhla ka tiquantum eh va vona le ndzeni va vona eh, mara a swi endli ka Josefa tsena ne ka miswalo va endla eh ne le ka magona ne ka magona ne ka vona story ne ka magona
competition
oh okay hey hey lava vaka vaka vaka Vakamphambu. vakamphambu a vakamphambu va dlini va nyamalatisa sweswo mara manze mhoti Eh, fakelo ntiri- xaka hi vakatimba Ah, i sa- ana va tshembisi papa pima papa pima va tshembisi ku nga ku ri vona ku hakela hi mhaka timba okay guys then kumbe ni competition ya kokwana chauke mi yi voni njhani um competition ya kokwani cauke ni voni van'wani va khe va sola va ku hi thyaka um van'wani va va nghenelelini van'wani a va nghenelelangi ti-influencer tin'wani leti a hi tiva ku ri ti ta nghenelela a hi vonangi ti nghenelela nkingha yi nga va yi ri kwini ke van'wani va ku ri it was well it was not well organized Van'wana va ku ri a va nga ta nghena hi ku tiva ku ku na ti-influencer ti nga ta nghena obvious mali liya yi ta ya ka ti-influencer so competition yi ti fambelise sweswi yi nga ti fambelisa swona va rhuketeli lava nga rhuketela va ku yi thyaka a ni tivi mi kata ku yi vonisa ku yini a ku nga ri na ku kopelana ku ve na ku kopelana yi kuma ku mihleketo endla competition no i think no mara na hambi ku ri na xijumbana ma ta ku loko ri na munhu kumbe vanhu va- lava tivaku ku vanhu ti-influence ta ka gazi ti na ndlala ku fika kwini ne i kokwa ncawuke ne yes vo ta ka va nga vuli ne ti-influencer to talo behind ta tsutsuma ka konceko ta kombela mali yes ho u to n'wi vona ka ka a ri ka a ri ka tiktok kumbe a ri kwihi kwihi va mugobhozi va ri ku dyeni ka fork and knife mara Mali ka, ta- ka front page ku va ku ri mina wena mara ende hina hi ti-influencer mara vo tala va ka gaza lava ti vitanaka ti-influencer heyi a va kwati vanhu hata kwalaya kaya leyo va- a va va kwati kombela vanhu. mali laya Papa Va Pimo, kombela mali a mi leyi. ri mutirhi laya ku nga va ku ri swona swi nga mi sivela ku mi nga joyini competition
a ni tirhangi drive kokwani chauke papa ni drive kano mbani
lexi vanhu va nga twisiki ne eh? kokwani chauke ne mm. yo hi foyinela yi ku yi lava ku hi vona yes hiya ivi yi fika yi tsakela why mhm. a hi na vudyela ngopfu phela swo fana hi fiki hi kombe mali no wo fana mina u nga yi nwa two liter yi ri one Kokwani Chauke vo hi foyinela va ku ri va lava ku hlangana na hina and xin'wana kokwani Chauke loko ku ri ku um hi vo va swi tivaka kokwani Chauke ku hina hi se tshama hi ku hi kombela mali kokwani Chauke kokwani Chauke vo titwela va hi nyiketa va hi xavela swakudya.

kumbexani mina mina ni nga swi tivi mm. laha hehe gaza bosh se loko ri kowa ncayoko i celebrate 100000 k
followers 100000 k followers mara u ti 100000 no eh no jilanyana remember ku ri k ne eh. yi yi replace ti ti ti ti zero tinharhu mm. swi lava ku i 100 million eh, eh, followers so a ni xoko hi mina ni nga wrong A ni swi tivi ku yi pfula vanhu vangani kumbe xana i mani lava nga endla that thing. A ni no believe ku swi ba vo tala ngopfu swi leswiya ne swa ti hundred swa ku khe yi yimela yini a a ni tshama ni vona na un'wana a tsale ku a a I think a va a endlelwa party ya twenty first a tsala ku twenty first K eyi Twenty
twenty one thousand.
so I think i K leyi swi lava hi endla lesson dyondzisa Yeah. vanhu Wa Yes. fana na yini Ray?
Un'wana wa nkuma tswale ku 20 seconds. Second. 20 seconds. 20 seconds. 22 th
kumbexana a tsala 21 ivi a veka na nd le henhla A ni swi- a ni Loko swi ma koti vula ku leyo.
yi- 21st day. loko ma vula leyi ni tsundzuka yin'wanyana a na swi tivi ku a ku ri na yini a ambus resort ne Yes. vanhu va khandla tivhidiyo vanhu a va byele ku va famba endla tivhidiyo va ku hi 20 second this this 20 second se un'wana ku ri na nd kasi a ku yini 22 ndi

phela a ni- at least ne loko a ni te content creator a to hleketela ku maybe jojo Jojo, Or something. eh, yes. mara okay a hi rhangeni hi ku influencer i yini ka gaza
kahlete mina ku ya mina influencer ni i munhu loyi a influensaka vanhu ku va endla swa right

No vutisa ku influencer na. Influ, influencer evo bungeni in a nga suka ku lungiseni ka ti ka ti phone a swazi in a vuya a ta owner ti tavern a vuya a va millionaire Oh, so influencer hi vulavula hi vanhu valaha i va influencer hina Nakona va influencer. Yeah. A yi xavisa tigigwana.

okay so mm, ku va na mm, okay kwala ka trend yaleyo ya ti-influencer i think ku vi na munhu loyi okay yaleyo ya jepe a ku ri a a va na mali muni a va na mali muni ni voni vanhu lava ti vitanaka ti-influencer ka gaza lava nga na let- le- let's talk about uh, 200k followers ku ya ehenhla vakwati va hlundzukile van'wani va landzula ku yi ti-influencer Van'wana va landzurisa sweswi va nga landzurisiwa swona. A ni swi tivi kumbexana hi mhaka ku mina na na Ray a hi ri ku hi phuxeni kumbe njhani. Hi zondhungo laya. He hi zondhungo ni vona se hi pika pikile. Ma ta ku lexi nga xi dyondza hina ni loko vo za va va vulavula xi xo karhi if u xona wehe n'winyi wa swi tiva Yes.
mara if u faneke u lwela. ku ku u va xilo xo karhi that's why na vanhu va nga na mali ne we know ku they have money a hi fosteli ku ri Yes, a a- va- a- a nga a- boheki ku rhasa loko a fika U yo hwi. loko zuma do nghena la dikuini mi ta swi vona ku ta va na mudi yin'wanyani Yeah, Because mudi we ya know cinca.
ku zuma is here hi the way se lava kwatela ku va ti-influencer ne u vo swi tiva ku a hi influencer munhu yeleyo u nge kwateli xi lexi u swi tiva ku ku u xona i becoming ah ku na become ya chulu kasi vo influencer ku na ku eh, you are becoming ado ah, eh. laya vo vo rilela la so trend liya mm. loko ya ha famba ya ha famba magege xo fika tsasi swin'wana a ku mina an influencer um u ta yini an influencer mina ni n'wamabindzu siku yini yini yini mm. maybe ti-influencer i vo philana chavi mm. ivi dj jepo fika commenta laya va ku n'wina mi n'wamabindzu lonkulu eh. Mara laha mi nga va hlaya kwala a hi ti-influencer. Ivi manager plan yi fika yi comment laha hansi. Yisuka. Yi ku your hatred is escalating. No yimela final stage, I will respond. Ende ya furheka. Hey, Lava xa ta- furheka ne. Sweswiwani lava eh, ta ku- sweswiwani eh, jepa xi ringese ku xi foyinela philani Philani a nga khomi foni u la ku ivi xi n'wi senda ivi ho byi pfa xi rhanga xi senda meseji xi ku Philani loko ku ri ku swilo leswi swi ni nga swi tsala laha kumbe ni nga comment swi ku vavisini ni kombela i ni khomela mina a ni twa ingaku ko va trend a hi ti phuxela content then Philani a ku blue tick ivi Jeppe a fona Philani a drop mm. so eh jepe a ringengesa ku la ku tikomba munhu ku ri swilo leswi loko ku ri swi ku vavisini eh na ti na titsongahata so mm. mara swi tikomba ingaku manager eh he was not ready to take that eh call call exactly mm. so swi ve hi ndlela yaleyo
ya hileswaku ri ka leya ti-influencer ni Mm. yi vi- a a- a hi fanekele hi- hi yini mina na n'wina hi na hi nga ngetelela and a hi ka Yo- chinge mina na n'wina hi chinge a hi ho ti chingelaa ma swi tivisa? Mm.
So, that's why swi kahle i think sometimes loko ku fika ka swo fana na leswiya Mm. swi endlaka vanhu va emotional a hi hoxi hina hinkwenu hayi i nga ha nghenelisi i nga ha nghenisi Nga nghenisi munhu. munhu.
Tiva tinkomi ta wena. hi ku ta ku ta tlhavanwa to kapi
tiva tlasi ya wena so yaleyo then eish Valentines ma ta ni humini laha na mhani luya ne. Mm. Ah, ah. Ku na min'wana mhaka. Na yin'wana mhaka. Eh. Okay. Yi teki.
Yi teki. Mhaka yini? Okay. Gaza Bosha. Uh-huh. I postile ti picture na nkata Yesu ka TikTok. yes ku va na n'wamabindzu wo karhi n'wamabindzu hi ku xavisa miri n'wamabindzu hi ku xavisa miri ku vule rey sweswo wa Mina wa ni vulaka.
bindzurisa xitoko xa yena a nga xavi xitoko yena u va na Eh, xitoko ni- hi vuyena ni la ku mi hlayela self comment. stocked Se, ku na comment Ku na Okay, comment. commente Mm. ya
gorgeous bonga 98 hi hi lowo ka maluleke anxo lowo xavisa miri hi lowo loyi a nga a nga- hi loyi- hi loyi- hi yena loyi a nga tshama a trenda nyana wa ka ngove

comment ni nga hi swi veke hi marito ma yena mara leswi ni swi hleke a swi tsarise swona eh. i fike a tsala kwalahaya ku kasi a ngo tumbetiwa sesi loyi mm. Mm, yi rhangaka ku eh? Yo, hambi ni tona comment hi endleriwa ti video. Hi leyi video se ha ku endlela.
Se i va ku yini na? A ku, kasi sesi loyi a ngo tumbetiwa xikandza, xikandza xi kahle na? Ivi va vuya. Ehe.

Hi tona commenter hi Eh. ndleriwa video a ni Ehhes. ku mara xikandza xi kahle mara na I mbilu liya.
Mm. Ivi mina Hina hi ka ni vuya ni ku tivaka, yini? i mbilu. ivi we yi hlamula i ku a xi kahle Mm. mara a nga xavisi mirhi A ndzangi ni ku u xavisa mirhi yena. se hi ku endlela video nga kahle mara nga xavisi mirhi ivi eh. same time eh. a suka a ya a va life fika ku ya mina ni xavisa mirhi ya ni ni hasla mina bla bla mm. se vi xi nghele lexi yona xona xi n'wi misleada xi ku ene rhele u tshama mukhukhwini kun'wana hala alexander
vanani va teri a ku na loyi a tiva ku location ya re ende mina ni tiva leyi a ya le thembisa leswi a zini a tshama kona eh. a ni swi tiva ku u tshama kwihi
why u lava ku va ni tela Eh, u lava ku ndzi tiva ni vule leyi ni tivaka yona se ivi then xi nghena mali xi ku ya a nga na chumu mina ni tshamini ka le cape town sweswiwani Eh, a nga na chumu a nga hakela na pizza. apartment hi mali ya xi xa ni tirhela Hey, va ku ntangu u ta u ta ni rhuketa ku sukusela that day until ti 20 ta march i ya tolo yaleyo life ti 20 ta march ya tolweni e kasi wa ha continue va kona ses a ku na ku hi nga va fonela hi va byela ku i le kwihi sweswi rhe va ta ta hi kopela yena Mina wa live tra- problem ni nga wa trapa be mina Ne. kwata be va kona Mina se kwata hi va ta buti.
n'wi caca loyiwani ivi laha swi nga fika swi ni hlekisa kona hi loko ti hundzulela manitwa Eh, va ku xikatlani xa kata yesu Eh. i xa xinyenyani u ku switsongo u ku swi nenga swa yena i swa mhelembe
mata ni ni mata ni ni twa mbila mina yi vava ku munhu loyi a nga huthiwa vhiki rero vanhu va 70 loku chingeka munhu wa mina ndlela leyo ha hi vhiki kumbe siku ixi a a ni va Oh, nkahle ku nge vi ku- ko xavisa mirhi hi siku u thwa hi vanhu a ni va 100 nkahle ingaku swi- wa swi sasekisa kambe i le ku swi sasekiseni u lava ku xavisa miri i ta n'wi khomisa Oh. tsotso mi ta n'wi besuka loyi a-a ku khomisiwa a va hi khomisi va ya mahlweni is fine khale hi tshembisiwa maphorisa se mara ne- lexi nga ndzi hlekisa i ku ku vi ku nghegavazi a fika a vutisa ku ka ka ka ka gaza boxa na loyi i mani mara a nga pfuka un'wana Eh.
A- a nga se vutisa vona vona loko xi humesa laha ka tiktok a ku bolomu va ku windly va famba a va hlamulanga and a ku ri va hana- vhela va huma a ku ri hana loyi a ri ku n'wi katsongo. seketeleni a ku ri hana loyi a ku ri n'wi seketeleni laya a ti ri ti-life ta yini a wu vo swi vona ku ya shem hi ku hina hi n'wi vone a ku xi a ku xi xi ku va xawa ha Timhaka ta kona. mara hi yena loyi a nga busy hi yena a nga busy na kata yesu se se ku caciwa loko wani mi vekeliwa na date ku mi ta yi ta heya ti 20 ta march loko va free mduku wa ho mata nhlekisi yini ni vona se se mi katako yi foni yi ku u nga hlamuli
ingaku ingaku se se loko no nghena phela ni se mara ni yini laha le fika ni khomile fika ni khomile ni ku mara mina tengisiwa na hi munhu wo xavisa ah so yini na se sweswi wa vula ku wa xavisa

a va ri ka chavi okay lava va nga tshama va ku va ta bulusa chavi tinyungu hi hamula va n'wi mm.
va n'wi- va n'wi humesele singili kahle va ku va ku ni Va n'wi humesa humesela singili mm. so a va ri le ka ka chavi ka chavi kha ku vulavuriwa kha ku- ku vi na ku rivalelana ko karhi ku nga va kona ve ri va dya hi ku hlamula um ku na loko ni vona ingaku tlipinyana yin'wana ve va dya hi ku eh. hlamula na na ku rhuketela va nga zangi va twisisa mm. Na n'wina hi nga ta mi rhamba next time loko hi mi rhamba a ku dyeriwi lawani khomani xikirini loko ku ri ku mi la ku dyela khomani xikirini touch the screen yes guys mm. loko hi mi invhata ka podcast leyi ne mm. loko mo va na lucky yes hi va hi ri kahle mm-hmm. hi nga ku nyiketa swo karhi but mm. at the end of the day ela hi endlela ku khoma timhaka to karhi na n'wina a even after 100 years la mm. va ta swi vona ku ku zi ku va na mgobhozi ku zi ku va na tatana mbhanyele mm. ku zi ku va na prophet gazabosh e eh, tatana mbhanyele va zi va xava masagwadi eh. mavona sweswiya eh.
tatana mbhanyele e va ze va prepariwa hi mhani flow va yi nga mbalanga kahle teka tsagwari mazagwati yi xavini
tata na mbanyele hi ta xandla ra vip tshami karati nominee na 100 years to come mm. rixaka ra n'wina ri ta fika ri swi vona ku ri ku vi na tatana mbhanya kokwana wa hina va tirhini va fika laha ma swi twisisa Va- a va ri na mali. endlaka ka nkarhi wa sweswiwani mi twa ingari a swi na nkoka but one day Mm. after nkarhi mbhanya leyi mi nga le ku n'wi bleedeni a a internet time u ta nga ha ri yena Mm. ta mi ri ka level yin'wanyana email ya mbhanyele i mbhanyele manjele mbhanyele manjele Yeah. Eh, so vana ku repeata repeata ngopfu ni xoku loko vekhe va loko va ha kula va ya tigigini a va rhandza ngopfu leswa swo hikho loko risimu ri helini hikho lako va langoxi xo repeat-a Eh.
ya so a- a- i- i- i mhaka yaleyo so nkuna na chavi va lusi hi mhaka yaleyo cause kuna i nga i twi nga ri ta kuma mathousand ku va yi ka chavi layi kuna yi nga hlamusela yi ku yo xavela xivuxwani shaka kfc two piece na xivuxwani eh. na swi hambi ta na swi kotela swimbirhi swa byala mm. ivi yi fika va endla va endla va endla a yisa la nga ta fika yi tlela kona a guest house mm. yi ku na loko ni pfuka na puni ni ti endli munhu wa mapela kusa a yi tiva ku yi ta kuma mali mm. yi songa u nga songa u yi guest house mara a yi ndhawu yo songa ingaku swa tikomba ka hi swi tolovelanga a yi nga swi tolovelanga
a ku songiwi a ku songiwi mina la ku twisisa ku loko hinkwavo va ya ka podcast la ivi va vuya va complaina hi ku a va twanga ku va ta hakeliwa mm. phela na luya wanuna wa sikoni luya to lutla mm, mm, oh, yes, yes. video tlhela a joyina ka life a ku eh. chavi la mali ya mina se chavi ah, ku na ti-allergy la allegedly ni n'wi vona nga ri kahle yes na yena u endli video eh. a hlayela ku i ni chave ni bukele room ya 350 a fena ni bukele ya 1.5 i ni tshembise mali muni i ni xavele swakudya swa 50 randnsonga swi swi endle swa 50 rand se twisa ku chave hi lexi a va byela ku xona xo hi va endlanga va twisisa ku vona va ta kuma mali loko va huma ka next mm. i think xo sungula um a hi ku dyondzisi hi simsimu mara byela vanhu loko i va rhamba ku a ku na xikwalaha Come on, screen. Touch the screen. Raka mashandara mashandro ro ro. Faso.
Fada. Babe na ku rivalelana. Cool. Kuna na Chavi.
I I host to hi kwele ka next. Ka next. Mm. Mara aku fambisa Sol Makam. Yeah. Yes, ba bula bula bula bula. Eh. va rivalelana va va right ku va na ti-misunderstanding tete ti nga hi kwalayana mm. so mara ku nga le da da da da da munhu wa sikoni He said, "Ah, ah, hi pfuka sikoni va famba sikoni xa ka gaza a dya hava nkarhi a dya hava nkahle mara a dyi ri kahle eku sunguleni na A dya. hi le A dya nga ra dyanga.
do hlongorisa mamazala hi banga ibanga eh.
mamazala hi kheku ni tali n'wana wa mina Ni tali Khoma n'wana wa banga. Jeko- Hey, hey, Khavelela mamazala fana. se disa dya mata dinhla masa yina ni Eh. la di landza ko ti-girlfriend a hinkwavo va ri ti-girlfriend ta nga ri a ti kahle kahle hinkwato Veri i va yimela a gedeni ya le vuxakeni. Yoo.
phenda lero ra sweswi ne

ku tele vuthongo ingaku ha ha khomi xivi xivi Ma ha swi vona? ta va So- na problem digital full I, print I ta think endla yini I think that guy that guy di kuma swihlangi Eh. swihlangi leswo ka swo kala vutihlamuleri ivi dyu ivi dyu na n- swo huma ka mina- ka miti yo kala milawu Mm, mm. byi swi kokakoka byi swi yuza

uy uy am shakir achuza girl girlfriend ni te hi ku vona ka ni twa ingaku u fika a yima a gedene le a ku na ku hi le vuxakeni u va u ri right mm.
wa tiyisisa rero lawulaka leswiya hi ku mara a ku na ku ni nga ya vuxakeni ni ri nene nene nene

Ee. e se ni ku hayi loko ri va na loyara ha nandzu ha nandzu mara loyara ra state mi nga ti na loyara ra state e yi te ya ku ni khomisa ni kokwana xitanga so ku nga va na khoma khomiwa kwala ku fambeni kwala ku fambeni nga ni voni ne mi khomeliwa yini eh khomeliwa yini ku va ni va post va na xigangu xa vona ka na xigangu

Se mara ivi then ku ve na comment yin'wana a yi ri ku hiseni ya n'wansati un'wana ve ri n'wansati loyi ne u xanisiwe ngopfu hi va le vukatini a za a ku yini mo ni a va tsalela ka facebook na hlaya hlaya bibele n'wina va ka mavunda mi xi kuma kwini xi tiya tu Eh, ku na nhlamba laya xitiya tu mo chuza ku mi la ku veka nhlamba yi xo ni vitanela meeting mm. mi ku mina ni xandzela papa xichavu papa xichavu ni ni wa mhani loyi mm. kambe n'wana wa wena hi xichavu jojo a na n'wana
mi xi kuma kwini Xitiya tu xo ni vitanela meeting mi ku mina ni xanisa Papa Xichavo leswi a nga ka wheelchair. Loko swa ha n'wi fambela kahle n'wana wa n'wina a hamba a vuyisa swinhwenyetana emahlweni ka mina. Loko ni mi rhipotela mi ni hleka mi tlhe mi yima na swona swinhwenyetana swa yena swi tlhe swi kuma na matimba yo ni rhuketela. mi tu ngopfu wo chuza hlamba mo chuza hlamba kumbe veke yini mara a vula ku va endla swin'wana Yeah. mi tu ngopfu ngopfu vhele munhu wo ni tshuva Mm. ni na yena a ni wa n'wina n'wana a nga ha koti nchumu accident yi n'wi damage visuti leswi kombela u ndzuva bebiyo
ivi a ku mina na atswa ni endliwaku mara nga tirhisangi riti ku endla u tirhisi rin'wana rito mo chuza ku ri u tirhisi tu chuza kwala mina u ri yini mina na yi ku mi ku yini ho mina na atswa ni tu kwalomo yena a vuyisa kwala mahlweni ka mina ende ni twa regina a ku mheni no fanele ni divorce na buti wa yena Hi ku swa fana na va xanisa. A ku twana laha khegu. Ku divorce i nge swi voni xem. And mi ri ni yimele mali ya patu? Mi right. Ni ta divorce loko yi humile ya rhafu ke? Mi two ngopfu vo n'wina. Loyi se i swi vonile ku vufe a byi vuyerisi.

Ve ri, I, i mani kambe socha leriya ri nga lova, dyaka maluleke, diza letiya ti nga lova. Mufi socha. Ve ri, Eh, allegedly. allegedly ve ri, eh, family ya mhisa luya a yi ringesa ku la ku eh, backslider mhani lavaya vasati wa mhisa luya hi mhaka ku xihisa lexiya a xi nga lovolangi. Se va ve le vuswecheni va ku, Hayi, hina hi tiva ku u na nsati. Loko ku ri ku a nga lovolangi, a ni va swi tiva ku ku ta huma timali ta ku a deployiwile. Derrick Maluleke. Derrick Maluleke. Derrick. Derrick Maluleke. May your soul continue rest in peace Guyu wa Maxakadzi wa Malenga, wa ku lenga wa ku lema rihlolo hi matoto ma tihuku ne? Rihlolo.
Rihlelo hi matoto ma tihuku. Okay. And then. Swi tikomba ingaku family ya ya bo Derrick a va lava ku sesi luya a nga kumi nchumu. Allegedly.
Even then, eh, ve le vusoceni va teka sesi lavaya va ku hayi wena u ya lovoliwa ndhuneni. Ivi va ya ndhuneni, sesi lavaya va lovoliwa. Sweswi hi vulavulaka, sesi lavaya se va lovoliwile, bo Derrick va nga ha ri kona. Va lovoliwe hi mufi.
Va lovoli, va lovo, ni ta ku vo lovoleriwa hi state. oh loko Sorry, swi to- vuya kwalano hi mhaka ku veteri hina hi tiva ku mesa loyi a vulavula timhaka ta ku ku na kata yesu everyday Mm. ku na kata yesu everyday so n'wina mi nge Xikhiza xa vuku a nga ri na hina sati hi ku hina ha swi tivi eh? a valovolo hi state i xikhi- i xikhiza xa hina hinkwerhu
isikhoniwa state isikhoniwa state ni ta kombela nambara ya vona eish la ku rhanga loko wo lova

okay hi vuya ka mhana xichava hi vuya ka mhana xichava papa xichava se no yi heleli kwalaya va ka mavunda a no lava ku va khoma screen swi swi vulavulaku tat the screen va ka mavunda vuakatimba byi tshika tshikami vaakatimba enda heyi hlonipha na vavasati va n'wina ka ndini u nge vuyisi xigangwa mahlweni ka sati wa wena mm. u nge vuyisi xigangwa mahlweni ka sati wa wena hlonipha sati wa wena mm, eyi xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka xi na mbuyelo mm. ende loko xi endla ngopfu xi na mbuyelo jojo wa swi twa
bibele yi ri lexi u xi endlaka ngopfu xi na mbuyelo loko haka timba ngopfu swi ta va na mbuyelo se papa xichavo swi ta va na mbuyelo so ku na mhaka ya ku mm. ya ya juwas helele na this other girl i i content or swi serious leswiya swi dlini swi lava ku va serious ivi swi va content mm. eh, a swi lava ku va serious ivi byi ka swi va content futhi wa futhi wa
ka liya ka liya ti-competition ne Eh, eh. ni voni mhana unnecessary va kha va n'wi yevula ka gaza heyi mara khom number three e mhana mhana unnecessary
vona swi ri necessary leswi va swi ndlaku ye gavazamsisinyani ni vone va kha va n'wi hudulela va ku elango swilo a relax ivi ni vona na van'wani va nga xerha pastor nxava ku pastor nxavo mi hinderiwile Mm, Yo. nkarhi wa n'wina a ku nga ri na byela se ku dyela ku chava eyi va yi tra- va yi te- va yi trapi pastor xavo Mativa- a yi winangi na ku wina ya a yi wina mativa Na ku tshunela hi ra mina tshunelana. sanga ku khangi Mm.
kangi ya khangi i rhobiwini a ni swi ti- i mavonelo ma mina Ehe. Ka- okay kahle kahle swilo leswi a ku winiwa yini ti-views or ti-likes

Ne? Eh, ah, se mi lava ku yisa munhu vuxakeni a mi swani ku na maethiopia se
kahle se se ta yevulana ndhawini ku na se a ka ha tsakisi eh, eh, okay ni voni un'wana wa mm, ti-artist hulu mm. yi kha yevula xa makhombo hulu wa hulu why yes hulu wa hulu mm. hulu yi yi yi yi tshama xa makhombo ti tsala ku Ku na artist yin'wana ya n'wansati a yi kuma tigigi ngopfu. Yes. Yi kuma tigigi mkumbeni. Swa makhombo wa pima. Ivi pima. hulu Eish. sweswiwani yi le ka gigi yin'wanyana na yi ri swa makhombo kona. Eh. Se yi fika hulu yi fika yi comment ku swe swi ri na vona va tleliwini na? Hulu yi ta koka munhu hi baji laya. Hayi la ku ti Ta haha xitshopani.
hi lumba.
Mara hulu yi kona munhu loyi kumanaka na yena ka straight straight nkarhi wo leha. Eh, ku hava Kuma- ha kumana mina na hulu Ah, va nga yi mkate. holovisi Ah, sukusela after episode leyi swi nga ndla mi nga ha kumani
hi kesi mi humelerisi hi kesi
ya so guys va vi kona ivi va nyamalala hi swa vava Swa vava.
E, va vi kona ivi va nyamalala. Na yin'wana Mbhoni hi na yona kwala, hi nga ta ka hi nga yi vuli vito, yi vi kona, yi mekapa, yi nyamalala.
Hayi, guys, ta ka Gaza mina ni. Ku na tin'wana ti nga xota hi nga ti yevulelangikunyana.
George?
I vone yini vhiki leri? Eh, eyi a ni vonangi nchumu Eh.
wa ta wu hlamuseta ingaku u- u- u- u yi- u vula Maxaka. ele ingaku a mi vonangi nchumu ponivhete
xikombo xi kahle ra vaxandla gaza box yo hi poni vet hi bo- hi poni vet yo hi poni two percent yarr

It's highly impossible because loko mo mo tiva ku VAT yi gonye njhani hi 2018 Yeah. from 14 to 15 that thing a yi lava ku wisa tiko so sweswiwani loko se ya ku- gonya from 15 to 17 swi komba ku kahle kahle va nga ta vula ku hinkwenu hi fane hi va ti-unemployed ke hinkwenu Eh, swi ya vuya ke- kwala ke mina mabusiness hala Ehe.
hala tlhelo hala tlhelo i i payee hala tlhelo vet Ah, okay mina mina mina mina na- na- na question to mina mina ta mina ne eh mi ya ri mi ya ri ni ka ka ka ka ka bishop malumani
no a loko wo hi rhamba hi ta ya ni vutshemba ku eyi ti- ti- vanhu va gaza va le ku yenileni e hina hi la hi nga rhambiwangiki a hi Eh, a hi la hi nga tsutsumeli. rhambiwangiki Ku- ku na comment yin'wana ni nga yi vona speaking of pastor malumani ne Mm. eh un'wana a fika ku yes a fika ku eh ni kombela ku ku vutisa swin'wana why pastor malumani va yimayima na vanhu lava ni yi voni ka chavi kahle kahle Va ku yi- Fine. Mona vhele mi hlamusela yi tsaliwe fake account ne mara fake account leyi bulinga ka misa un'wanyana ne wa ka makuleke i fake a yi account ku but- yini comment leyi yi vulavula leswaku yi- yi- kahle yo sandza pastor maluma ni ku va va kha va invite vakokwana cawuke because lexi nga xi realize ka gaza ti-content creator tin'wana na tin'wana or vanhu hinkwavo lavo tiveka tiko vo duma ne Mm. va lebeliwa na swilo swo ka swi nga ri kahle swa vudevhele nyana mm, so mm, a hi ali migobhozi va famba tin'anga mara a hi kwenu a hi fambi tin'anga hi kwenu guys ende u pfala ku i khidzama andhumbeni a ya le ka pastor
eh. i nkateko nga vula leswi so i feel like i think pastor malume va nga khandla xa right xa ku ri If himpela na loko ku ri ti content creator ko tala hi influencer hi byalwa that's why mi kuma ku vanhu vo tala loko va vona mina ni a ni a va ni voni ni tithaveleni a va ni voni mabyaleni and stuff loko va vona mina va twa mm. swi hlamarisa nyana so so i think pastor malume swi right na ku pfa wa teka vanhu lava va yisa kerekeni cause van'wani hi yo hambukisiwa kereke hi mhaka ku xava mamati hi za hi karhala hi hmm. tshika kereke mara a yi holovangi na xikwembu so a va yi a ka pastor malumani na loko ku ri na mfundhisi un'wana a hi rhambeni to vona mina mugobhozi nga hi hi ku dingo hi ku fambisa service ya kahle kereke. ngopfu mi hi Swi ri endla vitana hi ta hi ta fambisa Eh,
ya as long mugobhozi ka ku dyiwa u right yani ni ta fika mina ni munhu wa ku loko ni ya kerekeni loko ni fanele ni fambisa kerekeni a ni dyi ni na- ni nghena fasting Eh, loko loko o ka nga kumi swakudya Loko u nga kumi swakudya, xisasani xo karhi xi ta kumeka.
One of the two. Ya, hi yona mhaka leyi kha hi lava ku pfala. Ku na kun'wana mi lava ku inana hi vhe hi pfala ka se hi biwa hi nkarhi Se hi biwe na nkarhi. la va ka timbeni.
Katek, ku na swin'wana? A ku na swin'wana. Hikuva va swin'wana Papa Pimo.
Okay. Comment leyi, eh. Hi, hi, hi, hi, hi ku inana. Eh, eh. se va twa swimehlwana va hi twanga kahle mara ni ta va ni ta va eh. ni ta va ba fast fast eh. ni tero fika comment a ku yena a hi influencer influencer i chavi na philani i yini yena yena o va munhu leswi a nga vula swona se i van'wana faka hayi swi ri wona u n'wamabindzu wo n'wamabindzu e wo va n'wamabindzu wa bindzurisa mara n'wamabindzu wa nga va a ha khoma mike ka tavhenini e eh.
xivutiso xin'wana xa kahle ngo i xivutiso xi humaku
gaza boch ya u nga xava resort i khoma mike a tavern
okay xivutiso lexi ni xi kongomisaka magegexi magegexi na u ri u nga xava resort u heta u khoma mike yo na vusiku hikwabyo hi hlamule hlamula kwala kumbe kumbe a ta kunene a ta hlamula Ah, a hlamula kwala a ni nge bukiwi yi chayeni ya mina
ya se hi ta famba hi ndlela yeleyo joluya i tlambi na yena artist mi nga n'wi buka hambi ku ri na swakudya ntsena ma n'wi buka afika a dya plate a famba a ya kaya